Yoo Ghanafoɔ ɛyɛ mo a mode hyɛ adwene kɛseɛ aka Minister Dabo ae masan ba wo nkyɛn biom Nyame asomdwoe nka ho eh, deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛnɛ yɛda sɔle a ɛyɛ President Excellence Nana Addo Do Dankwa Akufo Addo Nana wo nkwa so Nyame nhyira wo ɔnyɛ wo kɛseɛ Ɔma w'asen dɔle because mmerɛ wei wɔn yɛ hu sɛ ɛnyɛ president kɛkɛ na abɛdi na emu ɛyɛ yɛ ho dɔ nti na abɛdi president. Wɔn yɛ hu sɛ ɔman no ho hia emu timanfoɔ ho hia na nana adeɛ a wode aba abɛtoɔ no ɛboro yɛ adwene ɛnte aseɛ so. Aman bebree nyaa yɛ ana wɔn hyehyɛ yɛ a wɔde agu Ghana ha no, nka wɔn anya bi. Na mmom obiara ni hɔ a wanya bi. Ɛhyehyɛ yɛ paa. Wosi wɔ mmema, obiara nhyɛ dan mu. Kasa baako a kan yɛ ɛkɔ BBC ɛkɔ baabi biara sɛ sɛ woanhyɛ dan mu na wopie na wonya yareɛ no bi na awu a, mentumi mfa ama baa. Na mmom economy no deɛ ɛsɛe kɔsi sɛn a nnipa na ɛde n'adwene ɛbɛsan de aba back ɛyɛ me dɛ papapapapa na yɛsan da kɔ sɔle yɛ a wɔsɛ wafa ɛɛ ɛɛ yɛ water bay yɛ water bay wafa. President yɛ ho deɛ nyɛ wo. Wasan de three months three months wo sika a wobɛgye three months wo pay wo de akyɛ. Papa nyame nhyira wɔnyɛ wo kɛse. Ma nyame ɛnyɛ wo kra wɔma wo nyini wɔma wo nyini sɛ matu sala no. Nyame mmɔ ho ban. Sɛ Nyame bɛtumi atete Ghana obiara fie so wanwa wanwa na tututu hwɛ Ghana yɛ dodoɔ yi obiara fie so tutu mi deɛ menka mpakyɛ wɔ president ba Nyame bɛtumi atete obiara nkwa ɛso tutututututu anaa faa five ɛde asɔw deɛ so na wopa ɛnso yɛbɛgyegye deɛ ama wo because atwa sɛ ɔnyi nkyɛ na atumi bu ɔman no wow wow ɔman bɛn ne ate sɛ wɔn mu yɛ sɛ africa africa obie ne wɔbɛtumi de ne ho atoto ghana me mekasa de me nsa si mbo nhyehyɛeɛ arrangement hwɛ sɛdeɛ sogyasfoɔ bɔ adwuma policefoɔ bɔ adwuma ɛwɔ ghana ha Na na nyame nhyira wo mesi nyame nhyira wo na na ne mo wo ministers no ɛne wɔ mps no wɔn de asɛ wɔn nsa akyi ɛden bikɔ yɛn nya ntee sɛ mp bi a na minister bi sɛ ɔno nso de ne busumi akatua akyɛ ɛne ɛbɛsrɛ nana papa yɛyɛ deɛ ɔyɛ a menfrɛ ne wɔ asefoɔ nyinaa Asɛ w'adwumayɛfoɔ yi deɛ asɛ deɛ mm, asɛ deɛ wɔn mu wɔn adɔgee ma wɔn nso mmɛyɛ adɔyɛ kɔ wɔn nso agye wɔn agye ahaa na na na mepatwo deɛ wɔyɛ ne nyinaa kakra a mɛka ne sɛ yɛbɛserɛw sɛ sɛ ɔkɔtɔ light a light yɛyɛ fie deɛ yɛpɔmpe nsuo nti yɛn water bay ne deɛ yɛnka ho Na mmom yɛtɔ light na yɛde apompe nsuo no aba. Nti yɛn nso yɛdeɛ na nana abɛyɛ dɛn? Mm, ɛnneɛ woayɛ adeɛ, nanso wohwɛ benkum no ahwɛ nifa. Yɛbɛserɛ wo. Bukɔ light no sɛsɛ kura akɔtɔ a, yɛse yɛyi bi yɛtete nneɛma bi fim. Wotumi tɔ prepaid fifty Ghana. Fifty Ghana no watɔ no, wobɛba na yɛ thirty Ghana na egu so. Wobɛbu sɛ ɛsɛ atete biribi bebree afi mu. Nana sese yɛn nkɔ mma. Wotɔ thirty Ghana. Last bi na minni sika mekɔtɔɔ thirty Ghana mbae na seven cedi ne yɛde ama me. Nana emu ɔwura mu. Ɛnneɛ mɛsrɛ wo sɛ ɔbɛhwɛ na wɔn atete light no, light bill no, wɔn bɛtete saa nneɛma no afiri mu. Ɛhɛn deɛ wɔn tete firi mu ɛkɔtɔ light na ne ɛho sɛ sɛ metɔ ten Ghana menyan pɛpɛpɛ fifty Ghana pɛpɛpɛ hundred Ghana pɛpɛpɛ two hundred Ghana pɛpɛpɛ na nana kakyɛ ECG foɔ sɛ wodi yɛahyɛ dɛm lockdown nti wɔn nyae sɛ wɔn dundum light no nea ɛne sika. na ɛno nko anka wɔn mu sɛ me fridge yɛn ne sika wɔn mu bɛsɛ yɛn nneɛma kakra ne adum light fon kakra ne adum light fon bra nso yɛhyɛ dan mu yisidifoɔ ɛbɛsrɛ mo adwuma deɛ mo bɔ mo mmea ngye mo title ne mfiri mo nsɛm mo ta mo captain ban si wɔ ekita mo bukɔ mo mo no mo mo no nansa yɛ dɛ esu mo akyɛ na emu ɛyɛ anafonfon na ɛdɔɔso. Nyame nhyira obi bia yɛse lockdown maame hyɛ dɛm awo hyɛ dɛm na akɔ na sogyani bi twa twɛde a ɛmfa nkɔhyɛ aban kɔ aban ne deɛ ɔde nhyehyɛɛ papa na agu akwan mu ama wo nti wokɔ ne ɛkɔtwa atwɛdeɛ ane ɛkɔ yɛka sɛ yɛada nkoma asoɔden anaa gye sotorɔ baako na akɔ fia kɔyɛ din nkɔka sɛ mpiripiri aban anaa politics because Ɛyɛ wo nkwa ho ban. Sɛ wo nko ara na wokɔnya yareɛ no awu a, ka yɛbɛtumi agya wo sisi abɔnten. Na mmom no, wokɔ na akɔnya ebi a ɛda bomenam a ɛdabodabodabo na wabɛsɔ mu na ade abɛyɛ me. Nti mpakyɛ wo, nkɔ. Mɛsrɛ wo. Sɛ wofi sɛ wobɛkɔ na wode wobɛnya bi a, wonyaeɛ a hyɛ dɛm. Hyɛ dɛm. Yi, tɔn firi yere no mma ho. Na menhyira obi bia. Meda mo ase.